Ac heddiw dwi'n mynd sôn am fy hoff lyfr. Nawr, fy hoff lyfr ydy Animal Farm. Tro cyntaf allan nes i'r llyfr, o'n i siwr o fod yn tua 15 oed, tua u 20 mlynedd yn ôl. Ond, um, oedd y llyfr yna wedi wneud argraff mawr arno fi, Ac i fod yn onest, dwi wedi darllen pob llyfr um, George Orwell. So, um, chi'n gwybod, pethau fel 1984 a pob beth arall hefyd yn y cofnod yna. Nawr, beth mae stori Animal Farm amdano? Nawr, os ych chi'n gwybod am yr ffilm sydd mas yn 99 neu yr un sydd mas yn 54, chi'n gwybod falle stori am anifeiliaid fferm yw e, ond mae'n llawer fwy na Beth yw ein alegri am yr, um, beth oedd yn digwydd yn Rwysia uh, ar, ar dachrau'r ganrif diwetha um, a sut oedd y bobl wedi cymryd dros y wlad a cico mas y zar. Ac yn y stori yn y llyfr, mae'r anifeiliad yn cico mas y ffarmwr. Y peth amdano'r stori yw, mae e yn sôn am sut mae grŵp bach o fobl yn mynd ar rhyw syniad da ac yn newid e er lles ei hunain. So, ar y fferm, mae'r moch yn dechrau acto fel y ffermwyr ac yn cam-drin yr enefeilid eraill. Nawr, um, os ych chi yn hoffi ffilmiau, Dwi'n awgrymu bod chi'n gweld yr ffilm gwreiddiol ac yr un dath mas wedyn yn ddiweddar, ond hefyd edrych ar y ffilm dath mas llynedd o'r enw Mr Jones am dyn o'r Barri aeth i'r Soviet Union um, a gweld um, gyda llygyd unan siwt oedd Stalin yn trin y bobl ar y pryd. Achos ar y pryd oedd y byd yn meddwl oedd Rwysia yn lle arbennig o dda ac roedd pobl, yn cynnwys pobl o'r New York Times, yn dweud celwydd am Rwysia a dweud pethau positif amdano fe, tra bod y pobl yn marw. A dwi'n meddwl mae tua 20 miliwn o bobl neu mwy wedi marw yn, ar y pryd yn Rwysia oherwydd bod diffyg bwyd a siwt o Stalin yn trin y bobl. Nawr, dyna fy hoff lyfr, ond Mae pobl yn meddwl bod y ffilm y fod y llyfr yn un hen ffasiwn achos bod e wedi cael ei gosod mewn rhyw pryd o amser yn y gorffennol. Ond mae e yn dal yn dweud rhywbeth i ni heddi. Chi'n gweld cyflogwyr yn trin y gweithwyr mewn ffordd drwg. Chi'n gweld siope, pobl sy'n perchen siope mawr, mawr, mawr yn perchen yachts mawr a wedyn pobl sy'n gweithio yn y siop yn cael zero contract hours. Um, a, a beth sy'n diddorol amdano fe hefyd yw siwr mae pethau'n newid. Ni'n baio nawr pobl hen am beth sy'n digwydd yn y byd. Ond, os chi'n mynd nôl i'r 60au, Oedd y pobl yn brwydro am fath o system gwell. A'r pobl sydd yn rhedeg y system nawr yw'r pobl yna oedd yn ceisio newid y byd yn y 60au. So, tybed, pobl sy'n gwrando ar Greta Thunberg yn 50 mlynedd, Ble mae hi'n mynd i fod? Ydy hi dal yn mynd i fod yn brwydro dros yr hawliau mae hi'n brwydro amdano nawr, neu ydy hi yn mynd i newid? Gewn ni weld. So, newch yn siŵr i chi'n darllen Animal Farm os mae'n werth i ddarllen, ac, um, ac i fod yn onest, dwi'n meddwl mae fi wedi newid fy mywyd i. Nawr,